See as una serious dey wait ma funny. What's funny? Me wey dey find who I wan sleep with this night. I dey go through a lot. Baba, the way things cost now, if na now Timaya be plantain seller, I for no make am o. Plantain now dey very expensive die. See MOP slip of tongue. MOP forehead be like Nigeria economy, you no go understand am. Make you comot cap, your eye go clear. Asoro, my guy, DJ, thank you for sponsoring. The way you like MOP, you, dey- you wan sleep with am. Everywhere powered by MOP. For my picture sef, dey write powered by DJ. You be NEPA. Papa, you wey dey close to DJ, the share sef you don comot. You just show say you never make am. You just dey wan associate with people wey don make am. Give big man space. Invest in BTC. na una go dey tell girl say stay with me i go make it baba no where i get nigeria is in a state of shedima now baba things don cost even i go save no fit save money now ha see people wey dey say this year no gree for anybody no gree for anybody no gree sleep all of us dey awake by this time dey lis ten to mop sleep of tongue wetin e dey contribute for the economy This Nigeria, anything wey you dey do now, you gats add another work join am o. My neighbor na ashawo, na runs girl too, if she no catch online, she go catch offline. My guy wey dey do yahoo, he dey thief too, if you no catch online, you go catch offline. You gats dey creative, even for AFCON sef, our keeper get injury, as he see say other keeper dey warm up, na he start to dey warm up, say I'm okay, I'm okay. You must get something doing. They go dey tell you say get two streams of income. You no go get one before you get two. The only stream wey dey this Nigeria na stream of joy. What God cannot do, I go lie for you. Baba, graduate dem now I dey pity for. See Asoro wey study engineering, e dey choose skit, Rufus, say na runs boy. engineer wey no fit near engine baba this lagos eh dey dey lie even freedom way traffic dey why dey dey call am freedom way my first attack i got it in first tag man bro no farmer for farm city na hawk full there for farm city those girls they are very crazy

I go to Total, celebrate Greece. Baba, Sangote do boys. Baba, Total girls, very customer friendly. DGN, I go Total. I ask the girl, say, how much for a night? Say, 30k, but they dey do promo, 25. Say, nice. Bro, with accommodation, oh, that girl, oh, na for my house. I tell the woman, say, let's go. And she senior me, oh.

Port Harcourt boy, Omale. Who be that? Wetin be him name? Baba tomorrow na sit at home o. Just dey spray and you no dey send money go village. Who be you? Who, who are you? Ọmọ Obi. Ọmọ Obi puss. You don finish? Baba, you dey come quick o. Throw bundle, no dey spray this thing. Ladies and gentlemen, I do this one and I go. For this Lagos, they no dey stay one place for long. If you stay one place for one year, pack out from that place, they go see you finish. They go tell you say God bless your neighbor, be happy. God is your neighbor. Una lie you. You God bless your neighbor. Pack out. Now you go dey pump water. I pack out from Sangotodo. I go Ilaje movement. I reach there. DJ, my neighbor na Ashawo celebrate grace.

I dey watch one of my guys, Ebuka new song. I am a soldier in the battlefield. That's how you go lose that battle. Nothing sweet illiterate we share people wey go school no get work they can happy. My ex-girlfriend had told me I will not take shit in this relationship. Yesterday night she come enter Sokaway. As we speak, she's in deep shit. Life na brain brain o. Widow wey get big yansh, elders no dey delay to bury your husband. I say let's do it fast, time is ticking. And I dey always tell people, in this Lagos, who be all these guys?

Hey, you dey buhe land. Lion Richie. MOP landlord. No be first I get house for Lagos. Sit down. Sit down. That they pet to now. I be I know they stay Lagos. I dey Benin. Now Benin for don kill you.

Wow! Yoruba Lady Gaga. No, no, no, no, no. Sure, you don't sit down. No verse, no be joke. You were married joke, no go hear joke. No, because because bro, we be graduate if not be work when not day. How come they cry joke for drunker? Person, eh, oh, you might be the prefer. oh how much you get na you first i get i be thief if i catch you you no laugh i will rob you mop dey carry like that say eh, you wan still spray me jesus oh that thing wey i talk na my papa i dey talk to my father is a bastard what if you give me another one again i will give you blow job what very sexy man

you just steal the guy glory even mop picture wey dem go put his show his show na your dj construction and you construct nigeria no be here we dey person wey build lagos scatter nigeria.